Jo, Dir Dammen an Dir Hären vun der Press, d'Regierung ass jo elo zënter knapp zwee Joer, et sinn emol nach keng zwee Joer, am Amt an et schéngt awer esou, wéi wa se scho staark ugeschloe wier, am Fong geholl schonn esou staark ugeschloe wier wéi d'CSV no 30 Joer an der Regierung. Bei Sondagë gewannen och d'Oppositiounsparteien iwwerens alleguer reegelméisseg. Trotzdeem mengen ech, datt dat net déi wesentlech Froe sinn. Déi wesentlech Fro an der Chamber, déi sech stellt, ass net déi zwëschent Majoritéit an Oppositioun. An de Marc huet schonn drop higewisen, op déi Rëss, déi sech maachen. Ech mengen, datt et wierklech och an der Regierung, an der Regierungs-, zwëschent de Regierungsparteien, verschidde Richtunge gëtt, grad esou wéi et och iwwerens an der Oppositioun verschidde Richtunge gëtt. Et ass jo näischt, wat gemeinsam ass, oder net vill, zum Beispill zwëschen engem adr an eis an och mat der csv ass ëmmer nach deen alen historesche Kluft zwëschent deem, wat si vertrieden an der Gesellschaft an deem, wat mär an der Gesellschaft vertrieden. A si hu selbstverständlech och eng grouss Responsabilitéit un deem, wéi de Stat haut funktionéiert a wéi e zum Deel weidergefouert gëtt vun de Regierungsparteien. Dat, wat sech am Fong geholl mécht, dat sinn esou liicht Usätz, wou een awer gesäit, dass et nach ëmmer eng riets Politik gëtt an eng lénks Politik gëtt. Déi riets ass iwwerens majoritär an der Chamber. An ech mengen och, dass dat déi eigentlech gesellschaftlech Ausenanersetzunge sinn, déi et gëtt. Si hu sech zum Beispill an internationale Froe gewisen, zum Beispill bei der Palästina-Motioun, déi mär eraginn haten, wou sech gewisen huet, dass d'DP éischter tendéiert zur Positioun vun der csv. Mir hunn et gesi bei der Griech-, bei deenen dräi Griichenland-Debatten, déi bis elo waren, wou awer mat Ënnerscheeder awer besonnesch déi Gring an och e bëssen d'LSAP vill méi EU-kritesch ware wéi DP an csv an d'ADR. D'Lëtzebuerger Land huet an deem Kontext geschwat vun enger falscher Regierungszesummesetzung, et wier eenzeg déi falsch. Regierung, déi do an deeër Fro do giff bestoen. An d'Clivagen wieren net zwëschent den, wieren net zwëschent der Oppositioun an der csv, mee wieren och zwëschent den Parteien. Ech mengen och, dass sech bei der Steierreform awer ganz timid weist, dass d'LSAP eng aner Haltung anhëlt wéi zum Beispill d'DP. Dramatesch ass just derbäi, dass se net déi geringste Chance huet, fir an deeër Koalitioun hir Vuen, déi net ganz wäit ginn, eng Räichesteier zum Beispill, fir hir Vuen duerchzesetzen. An d'DP huet hir dat am Fong geholl knallhaart an d'Gesiicht gesot, scho bei verschiddene Geleegenheeten bei verschidden an der Chamber. Duerfir, eng Steiergerechtegkeet gëtt et net mat der DP. An ech mengen, datt d'LSAP wierklech muss agesinn, datt se, wa se wëll eppes änneren, wat d'Steieren ugeet, wa se méi eng gerecht Steierreform wëll maachen, Geet dat nëmme wann se zesumme mat de Gewerkschaften mol Konzepter entwickelt a sech zesummesetzt. Si fannen och dann bei eis Alliéierten do dran. Leider musse mer awer feststellen, wa mer och zum Beispill den Strategiepabeier liesen deen se erausginn huet virun enger Zäit, dass et do och emol net en Usaz gëtt fir a Richtung vun enger anerer, Kräftekonstellatioun an der Gesellschaft ze goen, fir dass emol zum Beispill déi Kräften, déi wierklech un enger progressiver Steierreform interesséiert wieren, an ech mengen, dass dozou och ouni Zweifel déi Gring gehéieren an dass mär dozou gehéieren, dass et am Fong geholl géif drëm goen, fir an deene Froen zesummenzeschaffen a versichen, gemeinsam Konzepter zesumme mat de Gewerkschaften auszeschaffen, déi iwwerens och, wat d'Gewerkschaften ugeet, scho laang entwéckelt gi sinn, zum Beispill vun der Chambre des Salariés. Och wann sech also déi Bruchlinnen do undeiten, menge mer, dass awer nach dat, wat mer gesot hunn, wéi mer den neie Regierungsprogramm analyséiert hunn op enger Pressekonferenz am Dezember 2013, richtig bleift. Et handelt sech ëm eng liberal dominéiert Koalitioun, déi eng gewësse Moderniséierung ustrieft, wéi se deemools gefuerdert ginn ass, och zum Beispill vun de Entreprennersorganisatiounen, déi geschwat hu vun engem gewësse Reformblocage bei der CSV-LSAP-Koalitioun. Ech mengen, och déi Verstréckungen, déi sech grad mat Entreprennerskreesser weisen an där Koalitioun, sinn evident. Zum Beispill den Alain Kinsch vun Ernst and Young huet d'Regierung berode beim Ausschaffe vun hirem Programm. En ass dono an de Statsrot komm. Nach gëschter ass eng Vertriederin vun engem grousse Cabinet d'affaires als Vertriederin vun der DP an de Staatsrot virgeschloe ginn. Dat Ganzt weist sech och an deenen Debatten, déi mer haten an der Chamber iwwer d'Deontologie vun den Deputéierten oder iwwer d'Deontologie vun de Ministeren, dass et do am Fong geholl net de Wëllen ass, fir eng Trennung ze maachen zur Geschäftswelt, zu de Geschäftskreesser, mee dass déi Geschäftskreesser esou staark wéi ni virdrun och an der Chamber selwer bei alle Parteien ausser déi Lénk vertratt sinn. Gewerkschafter sinn zwar och an der Chamber bei gewësse Parteien, mee ech mengen, datt se an der Defensiv sinn. Dat weisen och déi dräi rezent Gesetzer, déi elo gestëmmt gi si lescht Woch. Den Dialogue social, wou et zwar gewëssen, eng gewëssen Avancée gëtt, mee wou awer virun allem de Schwéierpunkt op dem Sträit zwëschen zwou Gewerkschafte luch. Zum Beispill d'Gesetz iwwert de Contrôle médical, wou soll de Contrôle médical ganz nei Befugnisser an och ganz nei Moyene kréie fir derfir ze suergen, datt de Käschtepunkt an der Sécurité sociale esou kleng wéi méiglech gehale gëtt, fir och zum Beispill derfir ze suergen, datt do wou d'Patronen déi éischt Woche bei der Krankmeldung d'Obligatioun hunn, de Loun weiderzebezuelen, datt och do gebremst gëtt. An dee leschte gréissere Projet, dat war d'Reklassementsgesetz, wou festgehale ginn ass, datt een léicht an déi Reklassementsprozedur erakënnt, wann een zéng Joer laang déi selwecht Aarbecht ausgeüübt huet. Dat heescht, aus engem Universalrecht, wat virdru bestanen huet, gëtt e Recht gemeet, wat gebonnen ass un eng länger Presenz op där selwechter Aarbechtsplaz, wat e. ganz grousse soziale Réckschrëtt bedeit an der Sozialpolitik. Dat ass awer gestëmmt ginn, ouni Problem, vun de Regierungsparteien an och vun all deenen anere Parteien aus der Oppositioun, ausser eis. Wann een och kuckt, den éischte Budget, deen d'Regierung jo gemeet huet an op esou engem Stick presentéiert huet, deen huet jo Zukunftspak Geheesch, deen ass vun de Gewerkschafte ganz staark kritiséiert ginn. Den OGBL huet gesot, dat wier déi selwecht Austeritéitspolitik wéi iwwerall a ganz Europa giff gemeet ginn. D'TVA ass an d'Lut gesat ginn ëm zwee Prozent, ass eng extra Steier vun engem hallwe Prozent derbäikomm. Awer iwwer eng wierklech Rente, iwwer eng wierklech Steierreform gëtt net diskutéiert. An et sinn, ass zu Aschnëtter komm an der Familljepolitik, wat gewëssen Allocatiounen ugeet. Et ass och zu Aschnëtter komm am Aarbechtsrecht op verschiddene Punkten, ënner anerem wat d'Afschafung vun der Préretraite Solidarité an Zukunft ugeet. An et si weider Strukturreforme geplangt, et kann ee soen Spuerreforme geplangt am Gesondheetswiesen, an der Assurance dépendance, An och wann ee gesäit, wat an deene Secteure geschitt um Terrain, bei Hëllef Doheem zum Beispill oder bei der Klinik Sainte Marie zu Esch, da gesäit een d'Brisanz vun de Problemer, déi sech an deem do Secteur stellen, och wat dat Personal ugeet, wat do beschäftegt ass. Ech menge wichteg ass et och, an dorop hu mer ëmmer Wäert geluet an der Chamber, fir de Lien ze maache mat deene Reformen, déi et op europäeschem Plang gemeet ginn. D'europäesch Budgetspolitik an och déi makroekonomesch Politik op europäeschem Plang, an dat si jo am Fong och technokratesch Programmer, déi do aflafen, dat handelt sech jo do net ëm eng europäesch Wirtschafts a Sozialpolitik, mee et handelt sech drëm, fir Rahmebedingungen ze schafen, fir datt d'Kapital fräi kann an all Land zirkuléieren. Dat ass eigentlech den Zweck dovunner. An ech mengen, d'Schwäche vun esou enger europäescher Struktur sprange grad haut an d'A, wann ee gesäit, wat a Griichenland passéiert. D'Kommissioun vum Här Juncker versicht eng Flucht no vir. Si huet elo en neit Konzept ausgeschafft, wat awer ganz grouss Problemer opwerft. Wéi soll an Zukunft d'Wirtschaftspolitik gesteiert ginn? Zentral vun engem europäesche Finanzminister aus? dee sech dann och hält u gewëssen neoliberal Kritären, déi dann fir all Mënsch solle gëllen. An et huet een e bëssen d'Impressioun, wéi wann dann op eemol net nëmme Griichenland, mee ganz Europa soll enger Troika oder enger Bréisseler Instanz ausgesat ginn. A mer mengen, dass dat muss verhënnert ginn an dass muss och an all Land selwer d'Maîtrise och bestoe bleiwen iwwert déi grouss Aspekter vun der Budgets. Politik. Mir hunn duerfir och gefuerdert, dass déi Debatt, déi all Joer ass iwwert d'Lag vun der Natioun, dass déi verbonne gëtt mat enger Budgetsdiskussioun iwwert den, am Kader vum Semestre européen, wou och d'Sozialpartner mat abezu ginn. A mir hunn och do eng Motioun déposéiert, déi de Moment an der Finanzkommissioun diskutéiert gëtt, fir also den Débat vun der Lag vun der Natioun ze ersetzen duerch esou e politeschen Débat. D'Brisanz vun esou Debatë weist sech iwwerens, wann ee kuckt, déi Recommandatioune vun der Europäescher Kommissioun fir Lëtzebuerg, d'Rentereform virzéien, obscho gesot gëtt, gläichzäiteg d'Rentemauer wier elo 20 Joer no hanner geréckelt, weider ongerecht indirekt Steieren oder d'Léin zum Beispill un d'Entwécklung an eenzele Secteuren upassen. Wat dat och ëmmer elo alles heescht. Mee dat ass, sinn déi Recommandatioune vu Bréissel. A mär hätte gär, datt doriwwer eng öffentlech Debatt och stattfënnt. Ech wëll nach séier eppes iwwer Griichenland soen. Et handelt sech sécher hei ëm e Land, wat héich verschëlt ass duerch déi Bankekris. Kéint ee mengen, domat hätte mär näischt ze dinn, mee ech wëll awer an Erënnerung ruffen, datt déi Bankekris 2008 och fir Lëtzebuerg villes bewierkt huet. Zum Beispill och do sinn, huet Lëtzebuerg sech verschold, fir verschidde Banken ze retten, mat zwou, dräi Milliarden, déi elo nach och an der Kontabilitéit drastinn. E Land wéi Irland, wat och e klengt Land ass mat enger iwwerdimensionaler Bankeplaz, ass bal faillite gaangen deemools. An dat ass e räicht Nordland gewiescht. Dat huet also net eleng eppes mat Griichenland ze dinn, wat a Griichenland passéiert, mee et huet am Fong och ze dinn mat enger Aart a Weis, wéi d'Politik an Europa gesteiert gëtt. Ech mengen, wat wierklech nei ass a Griichenland, dat ass, datt blank ekonomesch Gewalt ugewannt gëtt iwwert de Wee vu Bankeschléissungen. Et hätt kee Mënsch sech kënne virstellen, datt et méiglech ass, e Land aus dem Euro ze geheien, andeem een him einfach den Euro entzitt, andeem een de Krunn vum Euro zoudréint, an dann ass an da mussen d'Banken zoumaachen an d'Leit kënnen hir Suen net méi ophiewen. Ech mengen, et ass och e reegelrechte psychologesche Krich do gefouert gi géint déi Regierung, déi awer demokratesch legitiméiert ass an Eemol an enger Wahl an zweemol an engem Referendum. An dat ass wierklech en neit Element an Europa, dass esou offen een, deen net an de Kader passt, aus dem Kader eraus soll gedréckt ginn. Bon, wat elo a Griichenland déi lescht Entwécklungen ugeet, do sinn natierlech gewëssen Hoffnunge geplatzt dorop, wat méiglech wier, fir ze maachen. Et entbiert och net enger gewësser Tragik, well et ass nämlech eng Regierung, déi mat engem staarke Mandat vun hirem Vollek ugetratt ass a wollt Guddes erreechen an huet am Fong geholl zum Schluss an engem gewësse Mooss och Schlechtes erreecht. Dat heescht, dat ass jo d'Tragik läit jo dodra wann ee wëllt eppes Guddes maachen an eppes Schlechtes erreecht. An de Problem stellt sech generell no deem, wat a Griichenland passéiert ass, Wat ass an Europa nach an all de Länner méiglech, fir am Kader, dee virgezeechent ass, ze erreechen? Dat ass en ale Problem iwwerens. Dat ass e Problem, deen och domat zesummenhänkt, dass den Euro net einfach eng neutral Währung ass, mee dass den Euro, am Fong geholl och eng neoliberal Politik duerstellt, déi keng aner Politik zouléisst, ausser en Exit aus dem Euro. An Exit bedeit, datt net nëmmen eng Regierung, mee esouguer an dësem Fall e ganzt Vollek ouni dee geringste Skrupel an engem feindlechen ekonomeschen Ëmfeld eleng gelooss gëtt. Ech fannen et och duerfir ëmsou méi schlëmm, wann een esou Aussoen héiert vum Här Juncker, dee schwätzt vun engem irrelevanten Zirkus, dee schwätzt vun enger Volleksbefroung an e seet, dat war en irrelevanten Zirkus. Ech fannen dat ganz schlëmm. Esou Äusserunge sollen och d'Meenung bestätegen bei de Leit, dass et keng Alternativ gëtt. There is no alternative, sot jo d'Margaret Thatcher virun enger Zäit, d'China-Politik nennt een dat. A mer froen eis, ob mer net am Ufank stinn vun engem Thatcherismus um Niveau vum ganze Kontinent. Ech wëll awer derbäi soen, ech mengen awer och, datt a Griichenland déi Politik an engem gewësse Mooss net hir Ziler konnt erreechen. Ech wëll net soen, datt se ganz gescheitert ass, mee hir Ziler net konnt ganz erreechen, huet och dermat ze dinn, datt et keng richteg europäesch Sozialbeweegung gëtt. D'Leit ginn an Europa net op d'Strooss, fir Ännerungen an Europa ze bewierken, mat engem kloren europäesche Programm, wat sech misst änneren. Wuel sinn d'Gewerkschaften an den Institutioune vertratt, mee. An der Realitéit vun de sozialen Ausenanersetzunge spillt Europa vill ze vill eng kleng Roll. An ech mengen awer, dass zwou Saache wichteg wieren. Dat eent, wann et iwwerhaupt soll weidergoen, wann Europa net soll auserneefalen, wann Europa net soll, oder wann Europa net soll esou e wierkleche zentralistesche Machtapparat just nach sinn, wéi et sech elo bei Griichenland weist, mengen ech, muss déi national Demokratie gestäerkt. ginn. Ech mengen och, datt e Vollek muss sech kënne fir e Gesellschaftsmodell entscheeden, och wann en net de Bréisseler Kritären honnertprozenteg entsprécht. Ech mengen, datt dat einfach noutwenneg ass, soss sinn an ëmmer méi Länner, d'Leit, net méi bereet an der Europäescher Unioun ze bleiwen. Zweetens, wat och awer och misst dozou gehéieren, fir déi Länner, déi an der Europäescher Unioun wëlle bleiwen, an dat ass sécher de Fall och fir Lëtzebuerg, an et ass och de Fall iwwerens fir Griichenland, muss ëmrass ginn, wat zur europäescher Politik gehéiert. An zwar mengen ech, datt zur europäescher Politik muss gehéieren eng Gestioun an eng Verdeelung vun den Iwwerschëss, vun de Gewënner, Et muss e gemeinsame Budget dozou gehéieren och, wou ee Politik kann dermat maachen. Et musse gemeinsam Sozialnormen an Europa ginn, zum Beispill en europäesche Mindestloun, et musse gemeinsam Fiskalnorme ginn, fir d'Betriber zum Beispill, an d'Europäescht Parlament muss an deenen Domäner richteg Befugnisser kréien. Mir hunn eis an der Chamber och vill agesat fir gesellschaftlech Reformen, zum Beispill beim Referendum hu mer fir den dräimol Ja appelléiert. Mer mengen, dass wann den dräimol Jo sech duerchgesat hätt, hätt dat eis Gesellschaft weiderbruet. Ech mengen, déi Analys vun deem Referendum muss och nach gemeet ginn. Mer sinn intern iwwerens och domadder am Gaang. Ech mengen awer, dass et och sécher ze dinn huet, och zum Deel mat engem Rejet vun der Europäescher Unioun, deen do eng Roll gespillt huet bei deem Resultat, wat mer jo alleguerte kennen. Mär hunn eisersäits op jidde Fall ëmmer dee Referendum net isoléiert gesi mä mir hunn et och verbonne mat enger neier Verfassung, déi mer presentéiert hunn, wou eng Rei vu sozialen an demokrateschen Avancéen dermat verbonne sinn. A mer wëllen och elo, dass iwwer eise Projet, awer och iwwer de Projet, deen offiziell virläit, an der Chamber eng Diskussioun, eng wierklech Diskussioun an der Gesellschaft stattfënnt, well och wann ee kann e Referendum problematesch heiansdo fannen, mär mengen, dass Referendumen eigentlech misste méi dack organiséiert ginn, an zwar och iwwer grondsätzlech wirtschaftlech a sozial Froen, wa mer net wëllen den Technokraten d'Weiderentwicklung vun Europa iwwerloossen. Zum Beispill och am Fall vum TTIP hu mer an der Chamber gesot, dass mer gären e Referendum doriwwer hätten. Grad dat ass jo e gemeinsamt Uleies vun all den europäesche Leit, egal wou se wunnen, a waterengem Land dass se wunnen. LuxLeaks ass iwwerens och esou e Fall. Mer sinn am Parlament, hu mer jo eng ganz aktiv Roll gespillt, fir Opklärung ze schafen. De Justin Turpel huet do wierklech eng Pionéieraarbecht gemeet, fir iwwerhaupt emol, dass och am Land verstane gëtt, wat Rulingen duerstellen, wat se heeschen. An am Fong war do derhannert eis Iwwerzeegung, dass Europa net kann op Steierkonkurrenz opgebaut sinn. Dat huet also och vill ze di mat deeër europäescher Politik, déi ech virdrun ëmschriwwen hunn. Dat ass verhënnert ginn duerch d'Sozialdemokraten an duerch déi Konservativ am Europaparlament, dass et zu enger Enquête kënnt. A wann ee weess iwwert d'Steierrulingen an alle Länner a wann ee weess, dass do wou e Steiergeheimnis ass, et net méiglech ass duerch eng duerch Enquêtebefugnisser hanner dat Steiergeheimnis ze kommen, dann gëtt een ni gewuer wat wierklech hannert de Rulingen an all den Länner stécht. Weider Punkten, de Marc huet och scho villes gesot, mer hunn zur Fonction publique hu mer vill Amendementer eraginn fir de Projet ze verbesseren, Mir hunn äis och vill mat Schoulpolitik befaasst. Den David ass elo deen, deen do op deem Dossier war, wou virdrun de Justin drop war, deen zum Beispill zur Beruffsausbildung eng ganz Partie vun, an enger Interpellatioun, eng ganz Partie vu Vue presentéiert huet, wéi ee kéint d'Beruffsausbildung besser maachen. A wirtschaftleche Froe beim Logement wou mer de Mëttelpunkt op öffentlech Programmer wëlle setzen. Iwwerall kucke mer, wéi een d'Gesellschaft ka verbesseren. A mer mengen wierklech, elo fir zum Schluss ze kommen, dass mer eise Rôle an der Chamber bis elo gespillt hunn. Mer sinn ëmmer nach eng kleng Partei mat zwee Mandater, mee eigentlech mat enger grousser Ambitioun, an zwar der Ambitioun, fir eng, alternativ Vue op d'Gesellschaft ze werfen an a ville Punkten och Saachen ze verbesseren, déi ëmmer nach schif lafen an déi ëmmer méi schif lafen. An ech mengen, dass duerfir mer eigentlech eis ënnerscheede vun deenen anere Parteien an der Chamber, déi am Fong geholl dat, wéi et elo funktionéiert, a groussen Deeler legitiméieren, mat verschiddenen Divergenzen, déi et eeben zwëschen hinne gëtt.